Аның кебекләр турында агачка җан өрә дип әйтәләр. Менә әлеге көзгене дә безнең героебыз үз куллары белән ясаган. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! Бу форсат тапшыру һәм бүген аны мин Раушния Сибатова алып барам. Бүген безнең героебыз Түбән Камда яшәп иҗат итүче агач эшләре остасы Марсель абый Хәйбуллин.

Менә сәгать корпусы ясарга уйлаган идем. Шунарга детальләр кисәбез, менә ул чыпчык була инде сүз сәгатеннән. Канарейкадыр инде. Ансы виноград яфраклары. Менә шулай итеп җыябыз инде сәгатьне. В основном кисәбез инде без Юкәдән или усактан, мыцы менә усак, юкә эләкмәде бу вакыт бу буйлы. Ну, шундый ук матур, инде йомшак, кисергә дә яхшы. Каендан киссәң, каен каты ул, ярала ул, кире диләр инде әзерәк. Марсель абый, сез эшләгәндә мин дә тик утырмыйм, миңа да берәр эш тапшырсагыз, бик әйбәт булыр иде. Бирәбез инде, менә монда бер трубкалар бар.

Ничек кереп киттегез менә бу агач эшенә? Ничек менә агач остасы булдыгыз? Ну,
агач остасы ничек булды дисәң, төбенә төшсәк, мин Корабаш авылыннан Бөгелмә районына. Әти Хәйбуллин Зайдулла агач остасы. Ул үзенең гомерендә Унбишләп йорт салган под замок хәзер әйткәнчә. Под ключ.
Под ключ, да, под замок, под ключ инде. И эшен бетергәч, и эшен под ключ түбәләрен ясагач, идән җәйгәч, биеп җибәрә торган була. Эшем бетте, шабашка бетте дигән. Әни шулай дер иде. Ну, мин тепшик малае булгач, алар истә түгел инде. Аннары инде гел мин эшләгәндә карап торалар иде. Шунда я вешалка ясап куялар иде, я такталарны бирәләр. Ә күрә өйрәтәләр әле такталар буенча. Менә ансы менә нарат, монысы чыршы, монысы шушындый такта дип. Мәйдәм нарат бит чыршыга ошаган инде. Нишләп соң мәйдәм? Берсе дә, икесе дә бер төсле бит инде. Ошаган ди, ну нарат ди, Чыршыга, ә, нарат чыршыга караганда яхшырак ди. Чыршы ди, ә, ничек син әле? Шырпы тулак булган ди. Нарат бигрәк опасный ди, шуның вакыттан ди. Бияләс эшләргә җайсыз ди. Аннары әйбер ясасаң, чирта ясасаң карандаш белән кисергә кирәк бит инде. Әйе. Чирта өстеннән кисмәс, чирта калырга тиеш ди. Синең ди материалың ди Аннары кыска булачак, ди, җитмәячәк, ди. Менә шулай итеп өйрәтәдер иде. Әтидән калган әле бик яхшы стамескалар полукруглый 50 беренче елгы стамеска. Затащи китәсең дә эшли яхшы, алу да яхшы, анысы да монысы. Менә бусы да аның шул вакыттагы инструментлары. Инструментка молодец, инструмент булмаса эшли алмыйсың бит инде. Кайгыз мин дә тотып карыйм әле. Димәк, бу сезнең әтиегездән калган менә җайланмалар инде, нимә эшли торган әйберләр. Сезнең өчен болар бик тә кадерле ниләр инде. Памятьтә кала, әйе.
Менә шулай инде. Димәк, сез менә әтиегезде, әтиегез әйткән үгет-нәсихәтләрне, киңәшләрне саклап, шуларны үтәп, менә шулай агачтан әйберләр ясыйсыз инде. Шулай бит, Марселя? Ну, алай ук.
Тә түгел дисәң инде, әзрәк мин. Апа бар, выжигать итәдер әзрәк, мин өйрәнеп киттем. Аннары үзем выжигать итә башладым. Аннары пытался чеканка белән заниматься итәргә. Аның биш, ну, яйы чыгадыр инде, но эше бик күп и материалым да табып булмый. Чекан стилистларга. Аннары агач белән Менә шушылай әкрен генә тор, кайда вешалка ясап, кая урындыкны, балта сабысынадыр йә кирәк сабы. Әттидән ләкмәсен дип, тиз-тиз генә саплыйдыр инде менә аны. Әни өйрәтеп торадыр. Әйдә улым яса ди, атаң кайтса ләктерә ту дип. Саплап куясың, сизмиләр дә карыйлар. Менә шулай итеп балта тотарга өйрәнелде инде. Марсель абый, менә иң беренче ясаган эшләрегез, менә сез әйттегез, балта саплары дип инде. Менә өстәлдә тагын бер э, шундый милли орнамент бар. Монсы инде ничек, шинный дә эшли башлагач, тоже бер файдага китте. Художник килгән ел агач эшләре белән маташар иде.
Вывеска ма буенча? Бу орнамент. Номерок квартирный. Күбесендә бар инде мондый номероклар. Шушындый номероклар ясадык. Аннары 8 э, мартка Кизге ясый берек резной. Анар корзинкалар тоткалы менә шулай фанердан ясый берек. Шулай итеп, втянут ситеп киттем мин вообще теге син әйтмешли және профессионалга. Кисә башладык без агачтан, Иренә башладым, менә бу пычакларны, ниләрне кили башладым инде үземчә. Бу шунда шин заводында инде. Әйе, шин заводында. Сменада эшегезне дә эшлисез, өстәвенә иҗат белән дә шөгыльләнгән шикелле. Сменада гомер буенча эшләнде бит инде. Сменада булгач, Кайтасың, йоклап алдың да, тотынасың эшкә. Әйе.
Марсель абый, ә менә Агач осталары күп түгел, алар алар безнең шәһәребездә дә санаулы гына. Менә сез әйттегез, Аносов, Володя, ә, Иманбаев, Иманбаев, Тимиргали Мифтахов, менә ученик бар, элекке бар, даже өйрәнеп киләдер инде ученик. Енес Халилов, Вот, алда заниматься тәрихә ул не занимается, конечно, ә менә гомер заниматься пенсия чыкты ул бик, бик заниматься итәсе килә. Володя да кискәли. Ә менә бу һөнәргә э, кемнән дә булса өйрәнеп кенә э, аны башкарып буламы, яисә инде менә табигый талант булырга тиешме? Табигатьтән бирелгән талант булырга тиешме? Ду мин уйлаганча,
Өйрәнеп була. Аюны да өйрәтәләр бит дигән кебек биергә. Но барыбер дә теге через не могу булмас, наверное. Хочу дигән кирәк, урысча әйтмешли. Теләк белән. Теләк кирәк, әйе.
Бу заставить итеп кенә кешене булмый. Эшләтеп. Мин шулай дип уйлыйм.
Марсель абый, сөйләп китегез әле, менә нинди әйберләр ясарга туры килде сезгә, нинди иҗат эшләре. Менә бу булачак сәгать детальләре. Бу сәгать инде сезнең аның әзер вариантлары да бар, шулай бит? Без күрдек, әйе, беләбез. Менә шул сәгатьнең тарихында сөйләп китегез әле. Бу сәгать инде мондый сәгатьләрне ясый башлаганга бер 20 елдан башка, может 30-дыр. Абыйның бабасы беренче Первая мировая войнадан Германиядан алып кайткан сәгать. Алып кайткан да инде анда җимерек урыннары бар. Ул вакытта мин үзе кисә башлаган идем инде әзәз генә. Абый бер сөйләшкәндә әйтә, Марсель ди, Ремонтта әле бу сәгатьне ди. Монда ди сынган яфраклар бар ди, тегесе монсы ди. Мин алдым да мәсәлән алып киттем җиркәм сабында. Ясый башладым, ясыйм да шкури киткәндә, кискәндә мунча исе чыга агачтан. Мәйтәм нишләпсең болай инде?

Аннары инде нужа вакытлар дигән кебек инде яшь чакта бар. Кухонный гарнир турында ясадым үзебезгә. Бөтенләй полностью өстәлендә астында ясап куйдым. Пши башлары да ясады, егәндә анда мөгез тапсак, теге пши мөгезләрен тап, теге вешалка кебек. Ана трильяж ясап, өстәлләр менә журнальныйлар ясый башладым. Материал ничек була дигән кебек инде. Шулай итеп әкрен-әкрен нәрсә, ну, ситеп, Заниматься итә башладык та. И бу сәгатьләргә кирдән кайттым менә бер-ике ел тому назад. Нигәдер ул миңа ошады. Әйтәм, интернетта бар появился, интернеттан карыйм да бит. Матур-матур сәгатьләр ясыйлар. Әйтәм, мин булдыра алмыйм, что ли, там. Мин дә ясыйм әле, шулай итеп, анда карап. Ясый башладым сәгатьләрен дә. Ә менә тагын бер тапкыр материалга әйләнеп кайтыйк әле. Сез әйттегез, күбрәк э, юкә белән Әйе. ясыйм дидеме?
Ю- Иң яхшысы юкә дидем дидеме? Ә иң яхшысы үтә, шунардан яхшы киселгән. Ну, бу хәтта менә юкәдән башка менә элитный, красный дерево бар. Моны шиннилар случайно тапканык, анда алып кайтканнар бер вакыт. Агач кисәге инде.
Бу агач кисәге.
Менә бу бәйдә шуның хәл бер шакмыктан әйбер ясыйсың агач кисәге. Менә Монсы красный дерево исемен точно белмим. Шунда авыр да имә ничектер.
Менә монсы менә груша, агач грушаны сындырган и бакчада җил белән. Грушадан алып ясадым инде монсын. Курительный трубкалар. Болар барысы да менә Ней, теге куллана торган әйберләр. Бу теге декоратив гына түгел, действующий.
Марсель абый, бу безнең әзер элементлары бар булачак сәгатьнең. Имә сез инде аларны әзерләп куйганыгыз.
Әйдәгез, Марсель абый, тамашачыларыбызга күрсәтик инде безнең сәгатьнең детальләре алдан ук инде әзерләнеп куелган. Сезнең барсы да, имә?
Нәрсәләр бар, күрсәтеп китик әле. Гомумән, сәгать Ничек ясала дигән? Ясала. Менә шусын дигән чыга инде шусын диләр. Кара күрсәтегез әле.
Менә күрсәтегез. Менә шушылай, менә.
И, аннары әкрен генә җыясың инде. Монда икенче кышы. Димәк, менә кодак-кодакларга кирәк, име? Кодак клейга утыртам да. Нигә болай тиге? В основном тизрәк нитергә дип шулай направляющийларын ясап куйдым инде менә шулай итеп картелега утыртсак хәзер инде утыртмабыз менә шушылай җыеп
монысы яфраклар әйе монысы виноградный яфраклар монда бу нинди кош
канарейкадыр инде шулай дип уйлыйм
Сәгате әле юк име теге? Сәгате юк, ансына дельне куябыз. Ансыз иң соңыннан куялар.
Әйе.
Марсель абый, димәк, э, әлбәттә тапшыру кысаларында гына бу сәгатьне ясап булмый. Бер атна вакыт кирәк дидегез, име? Бер атна китә, әйе, бер сәгатькә шулай бара. Димәк, агач, агач эше зур сабырлыкны да таләп итә. Бигдәем сабырлык кирәк. Менә әле мин монда трубканы гына ышкып утырганда, менә пешераны беттем, әле өстәвенә пешерак эштәйм әзрәк.
Менә бу теге сәгатьләрнең рабочий варианты. Ясап бетергәч, циферблат куйгач, Механизм куйгач, менә шушындый була инде ул. Без басып торган балкон да, сез аны бар җирен дә үзегез ясагансыз. Балконда обшивать иттем инде үзем. Шкафын үзем ясадым, анты якта, бу якта да шкафын ясадым. Вагонка белән обшивать иттек. Монда утларын үзем куйдым. Инде кешегә обращаться итсәң бит ул, во-первых, акча, во-вторых, ни, аны хәл ит. Акча алмыйсың. Анда инде менә тайниклар ясап куйдык. Для удобства банкалар куя торган ни. Монда берәү генә түгел алар монда дүртәү менә мондый тайниклар. Бу бас кебек инде. Бас кебек буш банкаларны куярга, суык сабаларны куярга.
Марсель абый, үзегезнең өегезгә, менә шушындый остаханәгезгә чакырып, агач эшенең нечкәлекләрен күрсәткәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Ярый, бик яхшы ди. Мин инде телим һәрбер кешегә, ну, һәрбер кешегә түгел менә, хәзер бит яшьләр күбесе һөнәрләре юк. Заниматься итмиләр берәй белән дә. Өйрәнеп була бит. Желание булсын, белмәгән интернеттан карап эшләгез. Крайний случай инде бер кешегә дә отказ юк бит инде, кайсы бер кешесе дә ничек кирәк сакларга дип. Әйдә өйрәтәбез. Желание гына булсын. Диванда яту бик начар әйбер. Кеше, мужик кеше, егет кеше, җиде хөнәр белергә тиеш. Җитмеш төрле. Җитмеш төшле хөнәр булырга тиеш. Соны җитмешнең иллесен генә өйрәнегез. И то син җегет буласың. Ну, мин үлем инде һәрбер ират, казак кагудан башка тагын да бик күп әйбер чирергә тиеш. Идәндә җәй, балконыңа да кадакла, абыеңа да ябештер, бакчаңда да эшлә. Менә шулай булырга тиеш.
Марсель абый, шушы эшегез, яратып башкарган эшегез сезне күп еллар сөендерсен.
Аллаһтан рәхмәт, амин.